Ech géing Iech am Numm vun déi Lénk Merci soe fir Är Präsenz op dëser Pressekonferenz, wou mer Iech eise Wahlprogramm wëlle presentéieren. Mir wëllen dat esou gerafft wéi méiglech maachen, well d'Dokument kritt jo jiddereen an et ass natierlech och méiglech dono d'Froen ze stellen, déi ee wëll stellen. Jo, 11 September ass eigentlech en fragwürdegen Dag. Eise Wahlprogramm ass kuerz. Mir menge mol, datt e kuerz wier. Mer hu ganz vill Efforte gemaach, fir e kuerz ze halen. Eelef Kapitele mat ganz villen eenzel Uspréch, eenzel Fuerderungen. Domadder ass eise Wahlprogramm och ganz kloer net eng Sammlung vun all deem, wat mir an deene leschte Joren oder zënter eiser Existenz esou vu Fuerderungen a Virschléi ugesammelt hunn. Datt geet ganz kloer, datt de Versuch wier, dat Wichstégst vun dësem Moment, Dat misst an dësem Moment geschéien, fir dat an dee Wahlprogramm ze änneren. An deem Sënn ass dee Wahlprogramm och sécherlech keng Äntwert op alles, wat de Moment aktuell ass a wat gefrot ass. Zum Beispill si ganz vill Associatiounen, Organisatiounen, Gewerkschaften esou weider, wat och gutt ass, amgaang de Parteie Froen ze stellen, Suggestiounen ze maachen. Mir beäntweren déi alleguerten eenzel a mir wäerten déi och, d'Froen, eis Virschléi op eise Site setzen, sou datt jiddereen och kann do novollzéien, wat mir dozou soen. De Walprogramm hei, dee mécht och net tabula rasa mat anere Saachen, déi mir schonn erausginn hunn, sief et Grondsazprogrammer, Aktiounsprogrammer, sief et zum Beispill och Walprogrammer bei de Gemengewalen. Do stinn eng Rei Saachen dran, déi nach Aktualitéit hunn, déi elo net déi Aktualitéit hunn, an se hei nach eng Kéier drasetzt. oder thematesch Dossieren, déi mir erausginn hu wéi zum Beispill iwwer d'Verfassung, iwwer d'Schoul, all déi Saache behalen hir Gültegkeet. A mir wäerten och an der Opmaachung vun eisem Wahlprogramm mindestens um Internet déi verlinken mat aneren Dokumenter, déi zur Diskussioun stinn. Eise Wahlprogramm solle konkret Virstellunge sinn, déi aktuell sinn an déi net lassgeléist sënn eebe just vun der Gesamtoptik, an där mir schaffen a wierken, eng Gesamtoptik, déi déi ass, fir d'Intérêten vun der Majoritéit vun de Leit, vun deene Leit, déi schaffe ginn, vun de Jugendlechen, vun de Fraen, vun de Leit, déi musse wunne goen, déi genuch wëllen hunn zum Liewen, fir déi vrun d'Intérêten vun deem enge Prozent ze setzen, déi an eiser Welt an och zu Lëtzebuerg alles bestëmmen an demokratesch Fräiheeten a Fro stellen. Een aneren Aspekt vun eisem Wahlprogramm ass deen, Datt mer dee Programm net an der am zouene Raum gemaach hunn, mee datt mer dee Wahlprogramm am Fong geholl a puer Etappen bis hin zu enger ëffentlecher Diskussioun opgestallt hunn. Mir haten een internen Aarbechtsgrupp, deen zéng Kapitele festgehalen huet, déi déi wichtegst wieren, wou mer missten Aussoen de Moment maachen. Mir hunn dat an engem internen Diskussiounsprozess diskutéiert. Mir hunn et um Internet diskutéiert. Mir wëssen, anerer wollten dat och maachen, hunn et awer net fäerdegbruecht, mee mir hunn et gemaach. Mir haten zwar duerch déi virgezunnene Wahlen keng immens laang Zäit fir dat ëffentlech ze diskutéieren, mir hate knapp 14 Deeg wou dat online war, mee do sënn méi wéi 5.500 Leit déi sech dat ugekuckt hunn, an mir hunn do an deenen knapp 14 Deeg Iwwer 100 Virschléi kritt fir dat eent oder fir dat anert, fir dat ze ergänzen oder ze änneren. Sou datt leschte Samschdeg op eiser nationaler Koordinatioun, wou mer de Wahlprogramm definitiv festgehalen hunn, fir dat nach eng Kéier alles iwwerschaff ginn ass, wat mer kritt hunn, nach eng Kéier 42 Virschléi zur Diskussioun stunge fir hei dranzekommen. An déi sënn och drakomm, ënner anerem ee ganz neit zousätzlecht Kapitel, well fonnt ginn ass, dat misst een an engem extra Kapitel behandelen, dat ass d'Selbstbestëmmung a kulturell Emanzipatioun, wat elo Kapitel 10 ass, an duerfir ass Europa Kapitel 11. Fir eis ass et wichteg, datt mir e Walprogramm hunn, fir dee mir eis kënnen ouni Ofstrécher asetzen. Ouni iergend eng Konzessioun à qui que ce soit. Keng Konzessioun un csv, keng Konzessioun un DP, keng Konzessioun un de Lakshmi Mittal, keng Konzessioun un den Ernst Wilhelm Conzen. Ouni Konzessiounen kënne mir eis fir dee Programm do asetzen. An ech mengen, dat ass dat, wat eis, eng Saach, déi eise Programm vun deenen aneren ënnerscheet. Haut huet ee bëssen d'Impressioun, also gëtt een d'Impressioun, et lass, mer wieren am Gaang eng nei Währung anzeféieren. Awer eng Währung, déi nëmmen zielt bis den 20 Oktober an déi eis soll déi richteg Währung an déi richteg Finanzproblemer vergiessen dinn. An déi nei Währung, dat wier d'Stëmm, déi d'Leit kënnt nofginn. Net hir Stëmm, déi se hu fir haart an däitlech ze soen, wat se gären hätten, mee d'Stëmm um Pabeier, mat där se solle mat där se sollen nom Zwanzegsten erëm eng Kéier fënnef Joer de Bak halen a verzichten, fir hir Stëmm wierklech ze erhiewen. Haut, wann een d'Walprogrammer kuckt, da gëtt et eng ganz maart Strategie. D'Walprogrammer gesäit bal aus wéi eng Wuer, déi ee géint déi nei Währung do misst kënnen antauschen. An et gi kommerziell Strategien, et gëtt Marketing, fir déi Walprogrammer ze verpaken, opzemaachen, An am Fong geholl, wa méiglech, den Inhalt vergiessen ze loossen. Dat ass eppes, wat mir natierlech net kënne matmaachen, well et kënnt net nëmmen drop dat un, wat gesot gëtt, et kënnt och drun, wat gemaach gëtt, op d'Praxis. An wann an déi Praxis, dat ass och d'Praxis vun deene leschte Joren. An dee Préifstand vun der Praxis, net nëmme vum Wahlprogramm, dee Préifstand vun der Praxis, dee muss all Partei aushalen. An deem stelle mir äis och. An et ass och ganz kloer, datt, wann een den CSV-Wahlprogramm beispillsweis d'Verpackung ewechhëlt, da seet se, mir wëllen am Fong geholl weidermaache wéi bis elo. An d'DP versprécht jidderengem eppes, mee an der Substanz seet se, d'wirtschaftlech Intérêten wäerten dominéieren. Bei der LSAP ass et am Fong nach méi krass. D'LSAP seet, Et muss ee grouss Dieren opmaachen, et muss gelëft ginn, et gëtt iwwerhaapt vill vu Loft, vill Loft gemaach a vill vu Loft geschwat. A wa gelëft ass, da soll deen nämmlechte Wirtschaftsminister sech erëm dohinner setzen an déi selwecht Politik weiderféieren. Dat ass fir eis net kredibel an dowéinst kann een net Abstraktioun maache vun der Praxis, vun der Vergaangenheet, vun deem wat bis elo gemaach gëtt. Ech wëll zum Beispill erënneren un dee virleschte Kongress, Vun der LSAP hu gutt Kollege vu mir, Gewerkschaftler, déi do waren, gesot kritt hunn, wa se den Index verteidegt hu konsequent a gesot hunn, dat do kënne mir net matmaachen, wat d'LSAP an der Regierung matmécht, wou se gesot kritt hunn, elo misst ee Faarf bekennen, et misst ee soen, ob een an der Partei wier an dat wat an der Regierung gemaach gëtt matvertrieden oder ob een net domadder d'accord wier a besser hätt aus der Partei erauszegoen. Lo soll d'LSAP insgesamt eng aner LSAP sen, déi insgesamt dat soen, wat virdru kritiséiert ginn ass, ouni ze soen, datt se net bereet sen, fir alles dat erëm opzeginn, wa se mat der csv oder mat der DP kënnen an d'Bett klammen. Et gëtt emol keng rout Linne, wou se soen, hei bis dohinner gi mer an doriwwer eraus gi mer net. A mir mengen an där Situatioun, an dat ass dat hei, Ass et besser, d'Réiden de Leit d'Original ze wielen, wéi all Kopie, déi versicht, eppes nozemaachen, wat souwisou op déi Aart a Weis net wäert funktionéieren? Eng ähnlech Kritik gëtt et vun deene Gréngen un eisem Virgoen. De Spriecher vun deene Gréngen huet an engem Blog gesot, wann een an d'Wahle géing goen, da wier et wichteg, datt ee kënnt an eng Koalitioun goen, well nëmmen da kënnt een Iddien ëmsetzen. Mir mengen dat net. Mir mengen dat net. Mir mengen, ob wat een am Parlament ëmsetzt, dat heescht wat a Gesetzer afléisst, ass e Resultat vu gesellschaftleche Kräfteverhältnisser. Wann d'gesellschaftlech Kräfteverhältnisser et net erlaben, e Gesetz ze stëmmen, da wäert et net gestëmmt ginn, well et eben wichteg, well et eben e Tribut ass vu gesellschaftleche Kräfteverhältnisser, ass et wichteg, datt déi gesellschaftleche Kräfteverhältnisser dobaussen, déi dobausse bestinn, datt déi och an der Chamber vertruede sinn. Dowéinst ass déi Lénk jo och keng reng parlamentaresch Beweegung. Déi Lénk, déi sinn grad esou aktiv an de Beweegungen, de soziale Beweegungen, an de Gewerkschaften, an de Gemengen an esou weider wéi an der Chamber. An an der Chamber refletéieren se dat, wat an der Gesellschaft sech deet. An där Leit brauche mer méi. Leit déi schaffe ginn, sinn net méi an der Chamber serieux vertrueden. D'Gewerkschaften sinn net méi an der Chamber vertrueden. D'Gewerkschaften OGBL selwer sot, se hätte lo nach ee gehat, deen dat vertrueden hätt. A wa mir soen vertrueden, da menge mir net soziologesch vertrueden, en Aarbechter duerch en Aarbechter, mä da menge mir politesch, eng politesch Vertriedung. An déi politesch Vertriedung, déi, sou mir der Meenung, datt misst gestäerkt ginn. Dobaussen och vill Leit. Mir si prett, onse Programm och, an dee wëlle mer Iech virstellen. An zwar wäerten dräi Leit eppes dozou soen. Dat éischt, dat ass de Serge Urbany, deen de soziale Volet virstellt. Dono de Guy Foetz, deen Iech de Wirtschaftsdeel, Finanzen an. an Froe vu Liewensqualitéit virstellt, an d'Fabienne Lentz, wat Iech de Volet Demokratie virstellt. Also dat Kapitel Sozial spillt natierlech eng zentral Roll. Et sinn iwwerens och e puer Kapitelen, an deem mer déi Fro behandelen an eisem Programm. Dat war nach ëmmer esou, mee ech mengen, et ass besonnesch esou an där Zäit, wou mer haut liewen, wou permanent Ugrëff op de Sozialstaat gemeet ginn, wou et eng Austeritéitspolitik gëtt, wou et strukturell Reforme gëtt, woumat sollen déi bestehend Sozialgesetzer ausgehieligt ginn an op Dauer zerstéiert ginn, awer op d'mannst staark reduzéiert ginn, an dat an enger Zäit, wou et awer schonn 21.500, e bësse méi, Aarbechtsloser gëtt no dem leschte Recensement, wou et 68.000 Leit ginn, déi ënnert der Aarmutsgrenz leien a wou jo och d'Chambre des Salariés nogewisen huet, dass d'Léin haut net méi duerginn, fir dermat ze liewen, fir vill Leit, an dass d'Léin op jidde Fall d'Tendenz hunn ze falen, während awer gläichzäiteg d'Profitter an d'Lut klammen. Also och déi schéier Ausenanergeet vun der Opdeelung vum geschafene Räichtum an enger Gesellschaft. An dat huet sech zougespëtzt op eng Aart a Weis, déi schonn am Fong geholl krisenhafteg, Ass. Et gëtt och eng demokratesch Kris derbäi, déi awer domat zesummenhänkt, dorop komme mer nach zréck. An do si mär natierlech op der Säit vun deenen ze fannen, déi sech dogéint wieren. Mär maachen dat net mat. Mär wëllen do géigenattackéieren. Mer wëllen déi Leit ënnerstëtzen, déi an der Gesellschaft dogéint virginn. A mer si selwer en Deel vun deene Leit an der Gesellschaft, déi dogéint virginn a mer maachen awer och Virschléi a mer maachen och Finanzéierungsvirschléi a mer weisen, dass et och méiglech ass, anescht ze maachen an der aktueller Situatioun. Ech wëll just kuerz nëmme resüméieren déi Hauptlinne vun eisem Sozialprogramm. Dat ass éischtens emol ganz wichtig fir eis d'Lounfro, d'Léin. An do spillt den Index eng ganz wichteg Roll dran, als staatleche Mechanismus, deen d'Léin automatesch un d'Kafkraaftverloschter, un d'Deierecht unpasst an domat verhënnert, dass se erfhuelen, wann d'Deierecht an d'Lut geet. An do soe mir ganz kloer, dass mir dee Mechanismus, esou wéi e besteet, wëlle verteidegen. Mir sinn och der Meenung, dass en 2014, wann en erfleeft, erëm soll net erweidert ginn an net ersat ginn duerch aner Décisiounen, déi an Zukunft erëm eng Kéier giffen den Index hypothekéieren. Dat heescht och ganz kloer, dass mer eis ausschwätzen géint e gedeckelten Index. Déi Diskussioun ass scho laang gefouert ginn. Mer bleiwen do selbstverständlech bei eiser Meenung, e gedeckelten Index huet näischt mat Sozialpolitik ze dinn. Mer sinn och net derfir, dass de Wuerekuerf soll weider nach manipuléiert ginn, fir dass den Index soll manner oft falen. An een Aspekt dervun, dee ganz wichteg ass, dat ass deen, dass mer och net wëllen, dass an Zukunft Wirtschaftskritären agefouert ginn an d'Indexgesetzgebung, déi dozou féiere wäerten, dass jee nodeem wéi sech gewësse Parameteren an der Wirtschaft entwéckelen, déi awer och net neutral sinn, mä déi och engem gewëssen Interesse entspriechen, dass déi an Zukunft bewierke wäerten, souguer eventuell ouni Afloss vun der Politik, dass den Index wäert manner oft. Erfalen. Dat ass een Aspekt, vun deem wéineg geschwat gëtt, mee dat hänkt zesummen ënner anerem mam Euro-Plus-Pakt, dee vum Minister Schneider bei der Kompetitivitéitsdebatt de 16 Mee an der Chamber an engem schrëftleche Pabeier eng Kéier drun erënnert ginn ass, dass si wëllen an d'Gesetz esou wirtschaftlech Kritären an Zukunft aféieren, an d'Wirtschaftsgesetz, nei Parameteren, déi bewierke wäerten, dass bei gewëssene wirtschaftlechen Entwicklungen eng Indexmanipulatioun quasi automatesch ka geschéien. Mär soen also och ganz kloer, dass mer och dat net wëllen. A mer hätten och gär, dass do d'LSAP sech ganz kloer dozou bekennt, ob si dat och net wëll. Well et geet net duer, a relativ abstrakte Formen, déi méiglech all Méiglechkeeten opbloossen, ze soen, et wier een net fir eng Indexmanipulatiou, wann alles gutt geet, mee och kloer soen, dass een och net wëll hunn, dass esou Manipulatiounen an aneren Zäite stattfannen. An ech mengen, dat ass eng wichteg Moosslad och fir d'LSAP an Zukunft. De Mindestloun, mengen ech, ass net, wéi dat oft duergestallt gëtt, eng Fro vu Beschneidung, déi elo noutwendeg wier. De Mindestloun wier ze héich. Mir mengen au contraire, dass de Mindestloun misst opgebessert ginn, well an der Praxis läit de Mindestloun, den Netto-Mindestloun läit ënnert der Aarmutsgrenz. Dat ass och nogewise ginn. Dat ass iwwerens anescht wéi a Frankräich oder an der Belsch, wou de Mindestloun e gutt Stéck iwwert der Aarmutsgrenz läit. Bei eis läit en ënnert der Aarmutsgrenz. Dat heescht, mam Mindestloun kann een net Liewen. Dat ass de Problem. An duerfir menge mer, dass de eng Mindestlounerhéijung a Fro kënnst. D'Chambre des Salariés huet ausgerechent, dass dat, dass de Mindest-, den Nettomindestloun ongeféier 20 Prozent ze niddreg läit. A mär hunn do d'Fuerderung an de Raum gestallt vun enger Erhéijung vum Mindestloun vun op d'mannst 300 Euro. Dat entsprécht ongeféier deem. Wat d'Aarbechtsrecht ugeet, hu mer och eng Rei vu Verbesserungsvirschléi dran. Mer wëllen d'Salariéë stäerken am Betrib. Mer wëlle se net schwächen. Mer wëlle se stäerken, souwuel individuell mat hire Rechter wéi och mat hire kollektive Rechter, mat Verhandlungsrechter zum Beispill, andeem mer wëllen de Schutz fir Kënnegungen ausbauen, besonnesch an deem Fall, wou Kënnegungen aus soi-disant ekonomesche Grënn geschéien. déi awer a Wierklechkeet op reng Profitcalculen zeréckzeféiere sinn, déi sougenannt Licenciements boursiers, wou et drëm geet, den Dividend an d'Lut ze drécken duerch Kënnegungen, während awer de Betrib selwer eng reell ekonomesch Zukunft huet. Der wësst vläicht, dass mer do eng Proposition de loi eragereecht hunn, déi och schonn aviséiert ginn ass, ënner anerem positiv aviséiert ginn ass vun der Chambre des Salariés. An do menge mer, dass dat soll no de Wahlen séier eng Diskussioun an eng positivt Resultat do bei deeër Proposition de loi an der Chamber erauskommen. Mer hunn och eng Rei vu Virschléi gemeet, wéi een déi berufflech Qualifikatiounen och kann an der Zäit erhalen an upassen, wéi een d'Weiderbildung am Betrib ka verstärken. Mer sinn och der Meenung, dass Net Aarbechtszäitverlängerungen, wéi elo bei der Rentereform de Fall, sech opdrängen, mee Aarbechtszäitverkierzungen, dass déi schonn historesch laang fälleg sinn, well déi lescht Aarbechtszäitverkierzung geet op 40 Joer zréck. Dat heescht, mer schloen eng 35 Stonnewoch iwwer Gesetz vir. Dat géif bedeiten, dass den Aarbechtsdag am Regelfall nëmme siwe Stonne méi géif bedroen, wat och eng Plus vu Liewensqualitéit géif bréngen an och fir d'Famillen e wichtegen Facteur wier. D'Sécurité sociale wëlle mer dat Gesetz vum Mars Di Bartolomeo, wat mer fannen, datt dat schlëmmste Gesetz ass, wat an der leschter Period votéiert ginn ass, wat am Fong geholl en Déifstall duerstellt vis-à-vis vun de Rentner an och vis-à-vis vun deene Leit, déi elo lech schaffe ginn. Well iwwer 40 Joer ewech sollen d'Renten systematesch all Joer e Stéck méi gekierzt ginn, plus aner Saachen, déi nach do derbäi sinn. Mär hunn als Fuerderung och un d'LSAP, dass dat Gesetz do soll no de Wahlen zréckgezu ginn an duerch e Gesetz ersat ginn, wat positiv Verbesserungen am Rentesystem méiglech mécht, si och déi néideg finanziell Mëttele Dofir gëtt, mer soen och do, wat der finanziell Mëttelen, dat kënnen zum Beispill sinn, mer wësse jo och, dass d'Finanzsituatioun net esou schlecht ass an der Sozialversécherung, mer schloen zum Beispill vir och, dass Rentebeiträg solle fir Studenten agefouert ginn, dass och während der Studentenzäit eng Sozialversécherungscarrière kann opgebaut ginn, dass och bei Aarbechtsënnerbriechunge vill méi muss Et muss dofir gesuergt ginn, dass Rentebeiträg an d'Keess eran bezuelt ginn. A mer trieden an fir e fräit Joer an der Sozialversécherung, esou wéi an der Belsch, wou ee ka sech e fräit Joer huelen, e Grondakommes dobäi kritt a weiderhin Rentebeiträg dorop bezuelt ginn, wat och dozou féiert, d'Grondrechter an der Sozialversicherung ze verstäerken, zu engem Zäitpunkt, wou vill iwwer Grondrechter, iwwer Grondakommes an esou weider diskutéiert gëtt. Dann eng ganz Rei vun anere Fuerderungen, wat och keng nei Fuerderunge vun eis sinn, ewéi Reindexatioun vum Kannergeld, Verlängerung vun der Chômagezäit an esou weider, Verbesserung vun de Krankekeeseleeschtungen. Wichteg bei deem Ganzen ass, dass eng aner Ëmverdeelung bei der Finanzéierung geschitt, dass ee soll d'Suen am Fong och do huelen, wou se sinn. Ech wëll drun erënneren, dass eng Kapitalcotisatioun um Kapitalerträg agefouert ginn ass bei der Fleegeversécherung duerch Gesetz, wou gesot ginn ass, d'Kapitalerträg mussen och solidaresch bäidroen zur Finanzéierung vun der Fleegeversécherung. Wat ass geschitt? De Minister Frieden huet dat Gesetz net ëmgesat. Do menge mär op jidde Fall, dass do nach Sputt ass, fir och bei der Finanzéierung vun all deene Propositionen, déi mer maachen, fir déi an Zukunft ze verbessern. Am weideste Sënn gehéiert et och zur Sozialpolitik an eisen Aen, d'Services publics an de Gemengen oder beim Stat. Mer wëllen déi ausbauen. Mer wëllen se iwwer eng Steierreform finanzéieren, wou de Guy Foetz herno nach Verschiddenes dozou soe wäert. Wat d'Schoulpolitik ugeet, wëlle mer eng Schoul fir alleguer, bis zum Enn vun der Schoulflicht. Dat heescht, mer wëllen net, dass d'Selektioun scho ganz fréi geschitt, wéi dat haut de Fall ass, an doduerch vill Leit, besonnesch aus sozial méi schlecht gestallte Schichten, iwwerhaupt keng Méiglechkeet hunn, eng wierklech Ausbildung an eng wierklech Schoulcarrière kënnen sech opzebauen. Mer wëllen also och do net iwwert de selektive Wee fueren, mee iwwert gemeinsamt Léieren zu engem héijen Niveau vun Ausbildung bei der Jugend kommen. Dat heescht, och am soziale Gebitt wéi op deenen anere Gebitter ass de Schwéierpunkt vun eisem Programm also, dass all eenzele Mënsch soll iwwert de Sozialstaat gefördert ginn, fir dass ee gemeinsam kann méi eng gerecht Gesellschaft opbauen. An dat soll geschéien iwwert eng Ëmverdeelung vun uewen no ënnen, also iwwert eng méi eng gerecht Verdeelung vum Räichtum. Ech ginn elo net op d'Detailer eran, mee dat sinn ongeféier déi grouss Linne vun eiser Sozialpolitik. Voilà, ech beliichten e bëssen de wirtschaftlechen Aspekt. Wa mer vu Wirtschaft schwätzen, musse mer och schwätze vun de Schutz vun eise Liewensgrondlagen. Mir wëllen e gutt Liewe fir eis, mir wëllen e gutt Liewen awer och fir déi Generatiounen, déi kommen. Dat heescht, als Éischt stelle mer a Fro de Wachstumsdogma. Mir stellen eis d'Fro, Wéi vill Wuesstum muss dann eigentlech ginn ënnert dëse Bedingungen, fir dass zum Beispill d'Aarbechtslosegkeet ka reduzéiert ginn? Mir mengen net, dass et weider kann an déi Richtung goen, wéi bis elo. Mir mussen d'Aarbechtslosegkeet reduzéieren, fir dass de. Pardon, mir mussen d'Aarbechtszäit reduzéieren, fir datt d'Aarbechtslosegkeet ka reduzéiert ginn. Dat ass op dee Wee, wou mer wëlle goen. Dat heescht, et handelt sech ëm eng sozial Entscheedung am duebele Sënn. Mir mussen eng gesellschaftlech Diskussioun féieren iwwer de Sënn an den Zweck iwwerhaapt vun der Wirtschaft. Mir hu begrenzte Ressourcen. Déi begrenzte Ressourcen, déi musse richteg. genotzt ginn an och ganz besonnesch richteg verdeelt ginn. Do si mer also a Widdersproch zu deem Laissez-faire vum Maart. Rezent Beispill, 17 Geschäfter an der Stad Lëtzebuerg maachen zou, well näischt reguléiert ass um Niveau vun de Loyeren, Geschäftsloyeren. Mir hu gesinn, d'Finanzkris, déi duerch Dereguléierung, Permissivitéit entstanen ass, Deene grousse Betriber gëtt d'Feld iwwerlooss. All deenen Aspekter do wëlle mer entgéintwierken. Dat bedéngt zum Beispill, ech zitéiere just e puer Punkten aus dem Programm, dass mer eist Waasser, eis Déieren, eis Ëmwelt méi musse schützen, dass mer eng nohalteg Landwirtschaft hei bei eis no vir wëlle bréngen, dass mer déi Landesplanung endlech gesetzlech mussen ëmsetzen a se net privat Promoteuren iwwerloossen, dass mer d'Asprochrecht vun Ëmweltorganisatiounen wëlle stäerken an net schwächen an dass mer zum Beispill och dem öffentlichen Transport Virrang ginn, keng Zousätz maache méi vu Zuchstrecken, wéi dat de Moment zur Debatt ass tëschent beispillsweis Ettelbréck an Dikrech. Eng Wirtschaft also am Dingscht vun de Leit, déi produzéieren. D'Wirtschaft ass e Mëttel fir de Wuelstand ze garantéieren. Mir mussen Afloss doropper huelen, wéi produzéiert gëtt, wat produzéiert gëtt a wéi verdeelt gëtt. Hei zu Lëtzebuerg ass et ganz offensichtlech, datt mer vill ze vill ofhängeg si vum Finanzberäich. Dat kënnt. Dohier well während den leschten 30, 40 Joer net op d'Industrie gesat ass ginn, mee just op d'Entwécklung vum Finanzsecteur. Mir mussen déi Desindustrialiséierung stoppen, d'Stolindustrie fundamental stäerken an och d'Weiderverschaffung vun deene Produiten. Et stellt sech och d'Fro vun deene sougenannte Gemeinschaftsgüter. Dir hutt an eisem Programm am Punkt 6, Wirtschaft an Industrie, en Deel, den éischte Punkt, deen dozou schwätzt. Dozou gehéiere Waasser, Gas, Elektresch, Telekommunikatiounen, d'Jugendbetreiung, Kannerbetreiung, Gesondheet, och Geriatrie an esou weider, all déi Saachen, déi sollen an öffentlecher Hand sinn an net an privat Hänn geroden. Mir wëllen en öffentleche Finanzéierungspol fir Wirtschaftsentwécklung, de Reservefong zum Beispill vun de Pensionskeess steet eigentlech zur Verfügung, och fir hei zu Lëtzebuerg Investitiounen ze maachen. Mir wëllen d'Bedeelegunge vum Stat ausbauen. Et kann net esou sinn, wéi den Här Frieden dat an de leschte Méint gesot huet, dass de Stat agräift Beispillsweis wa Banke kuerz virun der Faillite stinn, an dee Moment wou dann déi Dividenden kënnen ausbezuelt ginn, de Staat higeet an erëm déi Aktien verkeeft. Ech stell der d'Fro, wéi soll dat Ganzt finanzéiert ginn? Et besteet Handlungsspillraum zu Lëtzebuerg. Et gëtt hei zu Lëtzebuerg permanent geschwat vu Reduzéierung vun den Ausgaben, A mir soen, mir mussen d'Einnahmen erhéijen. Ech erënneren do un d'Steierreform vum 2002, déi mat grousser Begeeschterung vum Här Juncker proklaméiert ass ginn, wou zum Beispill d'Kierperschaftssteier erofgesat ass ginn vun 27 op 22 Prozent, wou deen héchste Steiersaz erofgesat ass ginn vu 46 op 39 Prozent, wou Dividenden ëm 50 Prozent vun de Steiere befreit ze ginn. Ech ginn och e puer Zuelen zum Bruttoinlandsprodukt, vergläichen do Lëtzebuerg mat europäesche Länner, aneren europäesche Länner. Déi öffentlech Recettë maachen hei zu Lëtzebuerg 42 Prozent vum BIP aus, dat ass an der Eurozon 46 Prozent. Déi öffentlech Ausgabe maachen 43 Prozent vum BIP aus, An der Eurozon sinn dat bal 50 Prozent. D'Sozialausgabe maachen hei zu Lëtzebuerg 22,7 Prozent vum Bruttoinlandsprodukt aus, an der Eurozon sinn dat 30,4 Prozent. Dat sinn lauter Zuele vun dem Europäesch Statisteschen Amt. Déi ëffentlech Schold, dat wësst Der jo och, 25 Prozent zu Lëtzebuerg, 92 Prozent an der Eurozon. PricewaterhouseCoopers gëtt all Joer e Rapport eraus, deen heescht Paying Taxes. An do gëtt evaluéiert, wat d'Ofgabebelaaschtung vun de Betriber ass an deenen eenzele Länner. Also Ofgabebelaaschtung, dat heescht Cotisatiounen a Steieren, dat gëtt par rapport zum Profit berechent. An dobäi sinn an alle Länner vun der EU plus Norwegen an d'Schwäiz zesummen hei zu Lëtzebuerg d'Betriber am mannste belaascht, an zwar mat 21 Prozent, während mer kucken den Duerchschnëtt an Europa plus Schwäiz an Norwegen ass bal dat Duebelt, nämlech 42 Prozent. Déi Zuele kënn der noliesen, et ass um Interne, de Rapport steet um Internet. Also kann een net soen, datt mer hei zu Lëtzebuerg keng, kee Sputt hätten, fir eppes ze maachen. An do dann déi Steierreform, déi mir wëllen. Wa mer kucken, wéi d'Situatioun de Moment ass, d'Betriber bezuelen een Drëttel vun de Steieren, d'Menagen zwee Drëttel. Et ass en iwwerméissege Steierdrock op Menage mat mëttlerem Akommes. Nëmme 4 Prozent vun den direkte Steiere si Kapitalgewënnsteieren, 45 Prozent vun den direkte Steiere si Lounsteieren. An da bedroe bei eis 43, ech soen déi indirekt Steieren, déi méi sozial ongerecht sinn, 43 Prozent vum Steierofkommes. Dat war 1980 31 Prozent. Mir wëllen déi Steierlaascht ëmkéieren. Dat kënnt Der an eisem Programm noliesen an dem Punkt 7, Öffentlech Finanzen a Steiern, dat ass dann do opgezielt. Voilà, ech soen Iech Merci.
Gutt, ech ginn dann op de leschte Volet vun eisem Programm an. Grouss Stéchwuert do ass Demokratie. Ech kann natierlech och net elo alles hei uschwätzen, wat hei drasteet. Et ass haaptsächlech dat éischt Kapitel. Et sinn awer och nach an den anere Kapitelen Europa a Biergerrechter natierlech doran Elementer ze fannen. Dat Soziaalt, ass dat Zentraalt an eisem Programm? Jo. Wa mer awer verschidde aner Froen net reegelen, dann kënnt een awer och net dohinner, fir datt dat Soziaalt eventuell mol erëm an de Mëttelpunkt kënnt. D'Rieden am Moment reprochéiert, wann ee sech erlaabt iwwer d'SREL ze schwätzen oder iwwer d'Bommeleeër ze schwätzen, datt een, also wa mer soss keng Problemer hätten, dat ass e Reproche deen am Moment gemaach kritt, mir wëssen, datt mer nach aner Problemer hei hunn, et ass awer, et sinn awer trotzdem Froen, déi musse geregelt ginn. Wat nämlech geschitt ass, ass u sech an enger Demokratie net vertrietbar. Et ass u sech net vertrietbar, datt Ministeren, déi grav Feeler maachen, einfach en place bleiwen. Dat ass wéi net virstellbar an anere Länner. Et ass net vertrietbar, datt e Parlament ka vun engem Monarch opgeléist ginn. Et ass och net vertrietbar, datt eng Regierung, déi nun awer wierklech desavouéiert gouf am Parlement, och dann einfach nach weider regéiert. Dat si fir eis alles ondemokratesch Zoustänn an et ass wuel richteg, nach iwwert déi Saachen do weider ze diskutéieren. Mir hunn Neiwahlen, déi e bëssen duergestallt ginn als politesch Äntwert op dee Misär, dee mer eis hu missen ukucke virun der Vakanz. Sinn Neiwahlen awer keng politesch Äntwert an deem Sënn, wann déi Neiwahlen als Resultat hunn, datt déi selwecht Ekipp oder eng änlech Ekipp, blo, rout, schwaarz, gring, ass bëssen du pareil au même fir eis, bësse vill esouguer, sou voilà, wann d'Ekipp herno net ännert, dann hunn déi Neiwahlen och näischt bruet. Dat heescht, mir si wierklech der Meenung, datt mat deem System, dee mer hei hunn, muss gebrach ginn, esou brach, brach. D'Epoch kënnt net vun haut op muar, a muar d'Revolutioun kënnt awer nach haut oder muar, mee do waarde mer vläicht nach e bëssen. Et geschitt och net duerch Neiwahlen. Allerdéngs hu mer eng Reform vun der Verfassung, déi usteet, an dat wier u sech e Moment gewiescht, wou een hätt kënne esou e Broch probéieren. Ass awer elo leider och net de Fall. Deen Text, deen ass jo schonn ausgeschafft ginn. Bon, et ass elo, fir dat Ganzt e bësse méi demokratesch ze gestalten, d'Proposition do, dass ee jo kéint verschidde Punkten da per Referendum decidéieren. Dat ass fir eis awer och net onbedéngt elo e grousst Zeeche vun Demokratie hei zu Lëtzebuerg. Eng richteg erneiert Verfassung misst eiser Meenung no vum Vollek ausgeschafft ginn. Kann ee roueg dat Wuert Assemblée constituante benotzen, fir esou eppes ze maachen? Dat ass jo och gemaach gi schonn. An do géif een dann natierlech och en öffentlechen Debat kréien am Virfeld, wou ee kéint iwwer fundamental Froe schwätzen, déi natierlech och dann dono, no engem öffentlechen Debat, wou een dann opgekläert ka matdiskutéieren, kann een dat da jo natierlech och per Referendum da maachen. Bon, a sou eng Verfassung, vläicht e puer Saachen, déi eiser Meenung no missten do drakommen, dass e Renforcement vum Parlement par rapport zur Regierung a par rapport zur Monarchie, andeems een dann d'Monarchie ofschaaft, an natierlech en zentrale Punkt weiderhi fir eis d'Trennung vu Kierch a Stat. Et sinn nach lauter, lauter Punkten hei dran zu deem do Thema. Ech géif awer nach gären och op d'Manktum vun Demokratie um EU-Niveau, et si keng Europawahlen, mee EU-Politik ass gläich Nationalpolitik souzesoen, Mir widderhuelen eis e bëssen, mee si widderhuele sech awer och mat hirer Politik. Ech kommen awer nach eng Kéier drop zeréck, firwat mer soen, EU-Politik wier ondemokratesch, Resultater vu Referenden, déi net respektéiert ginn, Ausschaffe vun Traitéen hannert verschlossenen Dieren an natierlech systematesch national Parlamenter net consultéieren, op alle Fall net am Virfeld. Dofir nach zu Europa, Mir triede weiderhin a fir eng Neigrënnung. Bei enger Neigrënnung och nach eng Kéier misst vun ënne beschwat ginn. Dat heescht, och do kann et net méi sinn, voilà, datt Traitéë vu Staatschefen oder iergendwelche Ministeren do ausgeschafft ginn, mee dat muss och vun ënne kommen. Et ass och kloer, datt déi aktuell Traitéen, déi bestinn, ganz ganz ganz ganz staark missten opgeschafft ginn, respektiv ganz Deeler dovunner missten einfach ewech kommen, well esou wéi se am Moment do sinn, kréie mer weder e soziaalt nach en ekologescht nach en demokratescht Europa. Dat zu Europa. Nach ee Punkt vläicht, wat och d'Transparenz ubelaangt, wat fir d'politesch Entscheedungen och um Niveau vu Wiertschaftsofkommesser mat anere Länner. De Serge, mengen ech, war schonn drop agaangen, datt mer gär hätten, datt an de Betriber oder an de grousse Konzerner méi Demokratie och agefouert gëtt an den Entscheedungsprozeduren. Dat heescht, datt esouwuel Belegschaften wéi Gewerkschaften mussen méi Matbestëmmungsrechter kréien oder iwwerhaapt mol Matbestëmmungsrechter kréien, an dat och net nëmmen am Intérêt forcément vun hinne selwer, mee och vun de Betriber selwer. Prinzipiell, mengen ech, mussen d'Rechter vun de Gewerkschaften méi verstärkt ginn an dat och misst konstitutionell verankert ginn, an dat iwwregens och op engem europäeschen Niveau an net just hei. Bon, Manktum un Demokratie hei zu Lëtzebuerg. En anere Punkt natierlech, Mir hunn bal 45 Prozent Net-Lëtzebuerger hei wunnen. Dat heescht, mir hunn ënner 40 Prozent vun de Leit iwwerhaupt, déi kënne wiele goen. Ech weess de Prozentsaz elo net méi genau. Op alle Fall erreeche mer Sécher net déi 50 Prozent. Dat ass en natierlechen demokratesche Problem. D'Aféierung vun der duebeler Nationalitéit huet do e bëssen eppes dru geännert, awer och net wesentlech vill. Mir mengen, datt grad zu Lëtzebuerg mat ebe bal 45 Prozent Auslänner ee vum Prinzip vum Verbanne vun Nationalitéit a Walrecht, datt ee vun deem Prinzip muss fortkommen. Dat heescht. Mir trieden erëm eng Kéier a fir eng Citoyenneté de résidence, dat heescht, fir d'Wahlrecht ze bannen un d'Residenz an net un d'Nationalitéit. Ok, nach puer vläicht Elementer, éicht mer ofschléissen, och zu den Asylanten. Do si mer der Meenung, dass si mussen u sech wéi all déi aner Leit, déi hei sinn, kënne schaffe goen, dat heescht Recht op Aarbecht fir Asylanten an och Beweegungsfräiheet fir Asylanten um europäeschen Niveau. Vläicht kuerz, jo, Dateschutz allgemeng, dat ass eppes, wat elo och iwwert méi Kapitele geet. Mir hunn do awer speziell Wat den Internat ubelaangt, fuerdere mer, dass esouwuel den Internet als Forum souzesoen, wéi och d'Benotzer geschützt ginn. A vläicht da fir ofzeschléissen, wa mer bei der geheimdéngschtlecher Iwwerwaachung sinn, nach eng Kéier drop hinzeweisen, dass mir och fir d'Ofschafe vum SREL, an der Chamber sinn, waren a sinn, an natierlech steet dat och an eisem Programm. Merci.